Jiena x-xewqa tiegħi li nagħmel proġett għall-ħabsin, forma ta' fabbrika ta' xi ħaġa u li tkun kooperattiva li hawn Malta nibżgħu minnha. Li jridu jkunu ċertu nies ta' ċerteta' Hemmhekk hemm ħafna nies tajbin. Hemm ġew hemm ħafna nies tajbin. Imma minn żball jew b'xorti missu hemm. Hemm nies ta' skola hemm minn kollox. Issa jiena nixtieq nagħmel proġett. Fejn jaħdmu dan-nies. Nistenna idek. Għax forsi llum jistħu għalihom qishom irrufinaw ħajjithom. Li jkolli proġett ta' fabbrika. Il-Gvern itihom il-post almenu. Xi ħadd jgħinhom jieħdu loan mill-bank. Jagħmlu business plan. Jien kollox għandi pinġut ġo moħħi kieku. U jagħmlu dil-fabbrika. U tkun bħal koperattiva. Biex il-qligħ fis-sena parti jmur barra l-paga, parti l-qligħ imur għall-investiment tas-sena ta' wara u parti jieħduh huma. biex ikunu ferħanin u biex tgħollilhom iġġibhom terġa' nies umani, umani. Jien ma narahiex ħaġa kbira. Hija r-rieda ta' ċertu nies li trid tagħmilha magħhom. Qed tifhimni? Imma jien narah proġett li għandu jsir xi ħadd ma nafx kif qatt ma ħasbu fuqu. Jiena niddejjaq għax jgħidu Għax barra jagħmlu aħna nafu nagħmlu affarijiet ġodda. Aħna nafu nagħmlu affarijiet ġodda fejn rridu, intom nistenna nieħu l-eżempju ta' barra. Din xi ħaġa li għandha ssir bħal mett bħal kooperattiva tal-bizzilla tan-nisa. Bħal kooperattiva. xi ħadd responsabbli li jbiegħlem il-prodott tajjeb, li jbigħhulhom tajjeb. U jien għalejjah li fis-suq il-Ġermanja ma narax għal dal-prodotti. Mhux hawn Malta. Hawn Malta nbiegħu iċ-Ċiniż. Dawk inbigħuhom il-Ġermanja biex jaqalgħu il-flus minnhom u jaqalgħu kemm iridu minnhom naf. Għax hu prodott tajjeb. U nħalli l-mara d-dar. X'tip ta' prodotti qed timmaġinahom jipproduċu? Jiena
Ifhimni. Meta trid tagħmel studju ma nistax taqbad taqta' bl-amment. Trid tagħmel studju. Naraħ manifattura, il-prodott għandu jkun. Nixtieq li jkun prodott Malti bħalma kienet il-ħobża. Qed tifhem? Hemm x'tagħmel. Ħsieb. Ħsieb u nies ta' rieda tajba. Kemm nixtieqha dik, iktar milli kieku xi ħaġa li għan nifsi. U f'moħħi waqt li qed titkellem naf naf in-nies li xaġa bħal di jistgħu verament jingħaqdu flimkien. Eh, mela. Biex jagħmlu biex flimkien. Kollha xogħma ta' kollha nisek li jkunu ta' mhm. kollha. Mhm, mhm, Mill-accountant kollha. Għax hemm niskapaċ. Hemm xelta tajba mġew moħlija. Moħlija.
Nitkellmu iktar ta' fuqha di. Bis-salesman bil-van kollox. Nitkellmu iktar fuqha di. Jħarsu l-lawns u jgħidu. Immexxu għal qudiem, eh, flimkien immexxu għal qudiem di. Jina li tgħid li ngħinek ngħinek jien nieħu piċċina waħdi mhux ħanasal. Noħlom bija, noħlom bija. Jisni qed nagħmel proġett għalija. Imma li. Ġa naf il-min għandna bżonn inlaqqaw madwar mejda biex nibdew naħdmu għadi. Inċempillek u din meċu għal qoddim. Ġa kellimni.
Ħankelmek żgur. Għamilt għamilt punt. Ehm, ma nafx forsi tiftaħ naqra oħra fuq għad. Għamilt is-sottolinjajt il-kelma umani, ġġibhom terġa' umani. Xi ġġib, x'ħa jġibhom jerġgħu umani li jkunu utli? Jiena
żmien Tol Għażi ma kienx żmien għalija biss. Kien żmien li laqgħani ma' nies tajba. Però ċ-ċirkostanzi tal-ħajja ġabuhom fejn ġabuhom. U meta bniedem jgħaddi minn ċertu żmien minnu, vizzju, ma jħossux uman. Għalhekk jagħmel u jibqa' jagħmel u li jkun irid hu jmut il-bniedem. Għax hu jaħseb li La joħroġ. Mhux kulħadd se jħares lejh bħala bniedem, bħala uman normali, kif ngħidu aħna normali, le ħadd mhu normali. U hemm nies ta' valur. Issa daw hekk ma jsibux, mhux huma, waħdhom ma tista' tagħmel xejn, waħdek ma tista' tagħmel xejn. Jekk ma ma ma ma ssibx nies Li jgħinuk, juruk it-triq u juruk li tista' tasal. U mhux waħdu, ħa jkun grupp li jifhmu xulxin għax għaddew mill-istess esperjenza, dawk ħa jiftiehmu. Dawk bejniethom rebħu ċertu mħabba kbira għal xulxin għax jifhmu xulxin u għaddew minn esperjenza waħda. Dawk ħa jirnexxu Għal di xewqa għalhekk għaw ħseb fuqha naħseb fuqha daqs kemm naħseb fuq ix-show tiegħi. Din dal-proġett. Jien għalija nara ħiżi li jsir għalija għalija jiena l-problema tkun meta rrid immur għas-sekonda persuna. Mhm. Dika, mhm. dika l-inkwit tiegħi jiena. Mhm. Tifhem għax għaw minn għandu rieda u għaw minn għandu r-rieda li jkisser. Biex jeħles, biex ma jaħdemx. Straight forward ngħidha jien, biex ma jaħdemx ikissru l-oġġett u qed ikisser ħafna nies. Dak proċett jinbeda, jinbeda u huma jkunu l-għassiesa ta' xulxin dawk in-nies. L-għassiesa ta' xulxin ikunu.
U s-sapport ta' xulxin. U s-sapport ta' xulxin, mela. Għassiesa fis-sens tajjeb qed ngħidha, ta' mħabba.
Mela, tlaqna?